Lift gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra ĩhĩhe lift mũigua mũndũ akwĩra ũthiĩte ũguo na ũnjige na hau Eh, drop na hau. Eh, njiga na hau ũguo Eh, wakiuga nĩ sawa Eh. agakĩingĩra eh. akĩoha mũcibi mũkanjia thabarĩ kĩndũ kĩa mbere we ndũkĩrĩ o harĩa ũguo Yeah. na karendio gaku na gwĩ tũrwĩmbo ũkũiguaga Kamũgithi. Ĩĩ, ũkaigua mbakũri Swanika. ah, ĩĩ, ah, karĩ nyĩmbo irĩkũ icio ũiguaga ũkamwĩra ĩhĩ ndikambĩrĩria ũguo rumba rumba rumba Eh, ya kanda bongo mani kĩkĩ Ah, Franco.
kaingĩra harĩ ũguo akwĩra we nĩkĩ mani motoi ngari ndiendaga rumba gathabarĩ ũguo tarĩ ũrathiĩ gathabarĩ Eh. kanjia gwetha Yo. ũguo irendaga rĩngĩ irendaga tũrĩngĩ ũguo haha ũguo Isaac Gregory Isaac, ah. kana Bob Marley Eh.

ta kuma haha ũguo rĩu mwĩ nairobi ta kuma nairobi rĩrĩa ũthiĩte nyĩrĩ Ĩĩ. ĩnyuaga ta kĩ ũguo Ngirinya ũguo. Ngirinya. akwĩra "Ĩ, ngirinya Ĩni. ngirinya kanyuĩ kanina Ĩĩ, a, ĩĩ. Ĩ, ĩ, ĩ, ĩ, we nĩ wehĩngĩcire Nĩkĩ? ngari ta rĩu mona ngari ĩrĩa ya matũ matũ nĩ ũmũĩ Ai, matu hao.
ũrĩa harĩa mũrĩmu Ah. ngari yake nĩ wonaga nĩ torota Eh, ta rĩu kwĩte tũrarĩ nayo na gũkũ karatina ũthoni Eh. ngari ĩno yanyuire kĩ kaya nywele cigana.
ona tũtagĩtĩkagia ngiri na mau ngiri na matano niĩ ona korwo nĩ wanjũrĩtie ndũngĩagũrire misubi Ai, nduri. Eh, aya ndũria ũrĩa twakĩrĩ nginya na maici Eh,

ningĩ mũgathiĩ akwĩra atĩrĩrĩ no rĩu ngũrie mani rĩ nĩkĩ waregire kũgũra ngari station wagoni ngari ĩno rĩu mũgũraga ngari saruni-inĩ ciakĩ na ũkamwĩra ĩhĩ na nĩ nĩ ngari ĩrĩa ndonire ĩno nĩ njega nĩ njiganĩte na bamĩrĩ yakwa Eh, Ah, ta rĩu nĩwona ngari ĩrĩa yakama ĩrĩa yake wish. Eh, wish.
Eh. Ngari ta rĩu ũngĩagũrire wiici, nĩũĩ nĩkĩ? Tarĩu athiĩte na gũkũ, tarĩu kwĩ hĩndĩ tũrarĩ ũthoni na gũkũ ũguo ũkĩna ngobu, arabu nĩ tũmũndũ twĩho tũtindaga tũcuhĩrĩirie andũ rĩu Ĩĩ, tũrĩ- ngaigua ga- gakuruo mbathiĩ na kĩhĩ tũtiĩkĩra nginya maguta ingĩkĩra nginya maguta akwĩra tarĩu nĩwona mai maici tũrarĩ nake na gũkũ kĩna ngobu Ũthoni. ũteembeangaga wee

kana kĩbici ũguo ĩ gĩkari gĩ station wa goro Ĩĩ. ta rĩu maici ningĩ kwĩ hĩndĩ twarĩ na gũkũ ũguo nona na gũkũ ũguo gũ- na gũkũ gwĩtagwo rũitũgitũ Ehe. ũrecia tũkĩ na itũngũrũ cigana atĩa Ha? cigana taka ngari ingĩ kwĩ rũthũ ai here kũria ũroria ngari ĩkuaga nginya taninya Eh. cia itũngũrũ itũngũrũ ũcio tũkire tũgĩita arĩa gĩthũrai ũrecia inũkire na mbia cigana Ai nokire na mbia cigana? Atete nĩ cigana?
Hĩ!
Ai nokire na ngiri magana mana. Nĩ ni ndamũtarithagia. Karĩ kanitha.
Rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩ, ngari mũndũ akĩgũra tiga kũgũra ngari atĩ tondũ nĩ iragũrwo ĩka mathabu wambe ũmenye atĩrĩ ngari ĩyo tarĩu kuma hau ũranjĩra ĩnyuaga ngiri inya-rĩ Ehe. ũmenye ngari ĩrĩa ĩranyua rĩngĩ ta ngiri na matano gũthiĩ Nyeri ucoke umenye ngari ĩyo nĩ yumaga gĩtĩ gĩa thutha atĩ ũngĩthiĩ ũkore mũrigo nĩ gũkua ta rĩu tũthiĩ tũkore ona ngoto ta itũngũrũ ta rĩu twathiĩ na gũkũ Laikipia Ĩĩ. no tũthiĩ tũkore ngũrwe tũku nginya yani takĩrĩ ũndũ eregete akĩrĩ mbikabu Ĩĩ. ngari ĩyo nĩwona ngari ĩyo ndĩrĩ ũndũ ĩkoragwo eregete Ĩĩ. ngari ĩyo no muone tarĩ saruni Ĩĩ. no ngari ĩyo nginya nĩ mbikabu ona ta rĩu nĩ araka Eh, oya

Ĩndĩ ndarĩ maithikiri. Kaĩ ekĩirwo.
Ekĩirwo. Ingĩatira. Nĩ bi. Mũico mũico wa ũhoro rĩu arĩkwĩra "Ii, andũ andeithia marĩ thũndũ. Nĩ nyumĩte kũ? Hĩndĩ ĩyo mwacemania na gũkũ ũguo rĩngĩ mwacemania Kiambu Road. Kũrĩa mandi nyumĩte ndumbe. Nyitanĩirie na gũkũ.